Mäin Numm ass Claude Scholtes, ech si responsabel fir de Service vun den Alerten a Kooperatiounssystemer. An dëse Service ass Deel vun der ALVA, dat ass d'Lëtzebuerger Veterinär a Liewensmëttelverwaltung. Mir man d'Gestioun vun Alerten an Kommunikatioun och dovunner. Dat heescht mir kréien E-Mail eran vu Problemer an der Liewensmëttelketten, dat heescht Liewensmëttel, Fuddermëttel, Materialien a Kontakt mat Liewensmëttel, zum Beispill eng Pan. Dat heescht wann e Betrib zu Lëtzebuerg betraff ass, huet deen d'Obligatioun eis dat eranzemellen bei der ALVA. Konkret ass et esou, e Supermarché kritt d'Informatioun vu sengem Fournisseur an dann, Informéiert en eis iwwer dëse Problem. An dann ass et esou, datt mir als Autoritéit, wann de Fournisseur zum Beispill aus der Belsch ass, datt mir als Autoritéit da verflicht sinn, de belschen Autoritéite Bescheed ze soen. Dat heescht, am Fong ass dat e ganz verbonnent Netz. An esou schléisst sech och de Krees, well d'Betriber an d'Memberstaate sech ënnerteneen informéieren. Et ass esou, wann de Problem fonnt gëtt, da muss dës Wuer aus dem Verkaf geholl ginn. Heiansdo kréie mer dat hin, ier et um Marché war. Wann et awer esou wäit war wéi hei beim Kéis, muss mat aus den Rayon'en huelen. D'Supermarchéë këmmeren sech do drëms, maan dat an e Chariot an dann kënnen si dat un de Fournisseur zréck schécken oder futti maachen oder mir als Verwaltung kënnen esouguer Prouwen huelen an dann dem Problem nogoen. Et kann awer och sinn, dat de Produit verkaf scho ginn ass an en plus e Risiko fir d'Gesondheet vu Mënsch oder Déier besteet. Deen Ament mussen d'Betriber souwuel wéi d'Autoritéiten eng Kommunikatioun un de Client maachen. Dat mécht de Supermarché a Form vun enger Affiche Client. Déi hänkt en dann am Rayon op a sou ass dës Informatioun da bei senge Clientë verbreet. E kann awer och de Client direkt kontaktéieren, wann en Donnéeën huet oder zum Beispill dës Informatioun un d'Press ginn. Parallel musse mir eis dann och drëms këmmern, datt déi ganz Populatioun informéiert gëtt. Dëst maache mer iwwer verschidde Kommunikatiounskanäl. Zum enge publizéiere mer op eisem Portail, wou en och op enger Newsletter ka sech abonnéieren. Dann zum aneren hu mer den LU-Alerte-System, dat ass ee Kanal, wou verschidde staatlech Acteuren Accès drop hunn. Konkret kréien d'Leit op hiren Handy eng Alerte. Grondsätzlech musse mir kommunizéieren, wann e Risiko besteet, dat heescht, dee gëtt systematesch an de gielen Niveau klasséiert. Et kann awer mol sinn, duerch verschidde Faktoren, déi mat eraspillen, well immens vill Salmonelle fonnt gi sinn, eng grouss Quantitéit um Marché war, datt mir se op orange setzen, deen Ament schécke mir och eng Informatioun un d'Press fir nach méi Leit ze erreechen, fir de Konsument ze warnen. Wichteg ass fir de Konsument, e soll genau kucken, wann de Produit rappeléiert gëtt, ob och tatsächlech seng Lousnummer betraff ass. Wa mir Echantillonen huelen aus verschiddene Produkter, da musse mir ganz konkret notéieren, ëm wéi ee Produit et sech handelt, zum Beispill duerch d'Lousnummer. Dann geet dat an d'Labo fir verschidden Analysen. Wann dann e Problem fonnt gëtt, da muss et vum Marché geholl ginn. An deen Ament ass et wichteg, datt mer déi Informatiounen, wéi d'Lousnummer, hunn, fir cibléiert Rappellen ze maachen. D'Zuel vun Alerten ass déi lescht Joren an d'Lut gaangen. Dat heescht awer net, datt de Problem méi grouss ginn ass, mee datt d'Kontrollsystemer vill méi effizient gi sinn an datt och d'Transparenz méi an d'Lut gaangen ass.